Bon nochi, rumannan. Bon bini na e estudio di Beibel di Rivers of Living Waters Kòrsou. Un bon bini na nos pastornan ku ta Anthony Laclay i su kasá Evelyn, tambe na nos miembronan i na tur esunnan ku ta skucha nos. Cu Dios Todopoderoso bendiciona cada un di boso ricamente. Bon nochi, rumannan, y laga nos habri den oracion. Señor Dios, mi ta yama Bo danki, Señor, p'e anochi aki. Mi ta pidi Bo, Señor, pa Bo bendiciona cada un cu ta scuchando Bo Palabra awe nochi, Señor. Abo, camina nan ta, abo ta bendiciona nan, abo ta guia nan, Señor, abo ta habri nan orea y wowonan spiritual, Señor, p'asina nan por scucha bo palabra, Señor, y laga bo palabra, Señor, penetra den nos curason, Señor, y p'asina nos actuacionnan por ta conforme bo palabra, Señor. Señor, nos ta yama bo danki awe nochi, Señor, y laga bo bendicion, Señor, ta riba cada un di nos, P'e anochi aki. Danki Señor den nomber di Bo JesuCristo. Amen. Rumannan, awe nochi nos ta bai habri den e den Mateonan dies tres versiculo uno te nuebe. Mateonan dies tres versiculo uno te nuebe. E ta bisa, I e dia ei Hesus a sali for di e kas i tabata sintá kantu di laman. I multitutnan grandi a bin para tur rònt di dje, asina ku el a bai sinta den un boto i henter e multitut a keda pará kantu di laman. I el a papia hopi kos ku nan pa medio di e parábola, bisando, Mira! E sembradó a sali pa sembra, i segun ku e tabata sembra, algun simia a kai kantu di kaminda, i e paranan a bin i a kome nan. I otronan ku a kai den lugánan yen di piedra kaminda no tabata tin muchu tera, i nan a nase mesora pasobra no tabata tin tera hundu. Ma ora sol a sali, nan a kima, i pasobra nan no tabata tin rais, nan a seka. Shete, i otronan a kai meimei di mata di sumpiña, i e matanan di sumpiña a krese i a hoga nan. I otronan a kai den bon tera i a duna kosecha. Algun a duna shen, algun sesenta i algun trinta bes mas tantu. Esun ku tin orea, laga e tende. Rumannan, esaki ta e parábola di e sembradó. Kiko ta un parábola? Un parábula ta un, un, un historia simpel ku ta usa kosnan rondó di bo, kosnan ku bo konosé, pa splika kosnan di profundidat. Un, un ehèmpel di esaki ta, mi ta bai konta un historia, anto usando kosnan simpel, anto esaki ta a un, nos ta por considerá un parábula, ya pa dis pa mi duna un ehempel. Esaki ta un historia di e turtuga cu e scorpion. Por ta bosonan a tende di dje? Ta asina aki cu e, e turtuga cu e scorpion tabata pará cantu di un riu. Anto e scorpion tabata tin cu bai na e otro banda di e riu. Ma un skorpion no por no por landa. E ora ei la bichi e turtuga, Turtuga, bo por a abo por landa. Bo ta krusa e riu, mi ta subi riba bo lomba, anto e ora ei nos ta yega e otro banda dje riu. E turtuga a bisa e skorpion, Pero abo ta un skorpion ku ta pika. Anto si bo, ora nos ta pas krusando e riu, si bo ta, si bo pika mi, e ora ei ami ta muri i nos tur dos ta oga. E skorpion di, Bo ta kere mi ta bai hasi e kos ei? Pasobra abo tin ku pasa mi over dje riu. E turtuga pensa un ratu, e turtuga di, bu sa kiko, ok, laga nos ba. E turtuga a kuminsá landa, e skorpion ta riba su su lomba, nan ta krusando e riu. Ora nan ta na mitá di e riu asin'akí, e skorpion a pika e turtuga, E turtuga di ke skorpionnan sina aki ba wak ei, ba pika mi. Dikon ba pika mi? E skorpion di, Ya, esei ta mi karakter. Sí. Esaki ta e ehempel di un uh, un parábola. Cuenta un historia, pero e tin un e tin un nificacion profundo. E, e nificacion profundo ta cu e scorpion ta di su carácter e ta pica. Amen. Ki deal bo traha cu ne? E ta pica bo anyway. Ok, laga nos ban bek den e parabula cu Jesucristo tabata usa. Den Mateonan nos ta haña hopi parabula. Den e caso di e parabulanan di Cristo Jesus, e ta usa un historia simpel pa splica cosnan Hopi profundo, pero kosnan di un profundidat spiritual. Ora bo tende e parábola, bo tin ku evaluá, rumannan, unda abo ta den e kaminata ku Kristu. Dje profundo ei e ta bai. E ver, den e e versíkulo, na kuminsamentu, versíkulo unu te ku tres, Hesus ta papia algu familiar. E ta papia over di e sembra, e sembradó ku ta sembra. Esei ta nifiká nos tur sa kiko ta un sembradó, anto e sembradó ta sembra simia. Kimen nos tur por relatá na dje? Esaki ta un dje kosnan di e parábula ku e ta e ta familiar. Pero e profundidat aki den ta ku e simia ta e palabra di Dios. Anto e sembradó ta abo òf ami ku ta kristian? i ku nos meta ta pa hiba e evangelio, e bon notisia, pa esun ku no konosé Kristu Hesus. Awor, nos tin ku hiba, komo kristian, nos tin ku hiba e palabra di Dios. Anto den e parábola aki nos ta bai wak kiko ta bai pasa ku e palabra di Dios. Pasobra un kos nos sa, ku e evangelio, e palabra di Dios, e bon notisia, e tin ku wòrdu tresé na e hendenan ku no konosé Kristu. I ta nos tin ku tresé komo kristiannan. Den e parábola aki, ki ora e e e. E bon notisia ku nos ta trese ta e simia. Anto ki ora e simia tin ta ta efektivo? Ki ora e bon notisia ta yega kaminda e mester yega? Anto esei nos ta ripará ta ora e simia yega na e suela, anto e krea wòrtel den e tera i e spruit. Ok, laga nos ban bek den e palabra. Nos ta bai na versikulo kuater. Esta Mateo diestres, versikulo kuater. Nos ta keda den e versikulo ei mes, rumannan. Versíkulo kuater ta bisa, I segun ku e tabata sembra, e sembradó, algun simia a kai kantu di kaminda i e páranan a bin i a kome nan. Kiko esaki ta nifiká ku e sembradó, abo òf ami komo kristian, nos a hib'é palabra? Pero esaki ta ilustrá ku e palabra a yega serka e hende, pero e hende no tabata tin oido, e hende no tabata no tabata den interes pa e palabra, pa e locual nos a papia cu ne. Pues e palabra no tabata tin efecto riba e hende. Si un hende no tende e palabra, e lo no wordo e lo wordo guia dor di Satanas. Anto e ora ei e palabra no a yega. Ta p'esei e e versíkulo ta bisa, E simia a bai, pero lo a kai kantu i kaminda i e paranan a bin i a kome i a kome nan. Pues, e palabra no tabata ef-efektivo, e no a yega. Laga nos bai wak den e versíkulo sinku i seis di di Mateo nan djes tres, sinku i seis. E ta bisa, e ta papia di e simia ainda, I otronan a kai den lugánan yen di piedra, kaminda no tabata tin muchu tera, I nan a nase mesora pasobra no tabata tin hen, no tabata tin tera hundu. Ma ora solo a sali, nan a kima, i pasobra nan no tabata tin rais, nan a seka. Kiko a pasa ku e simia aki? Pues, kiko a pasa ku e palabra ku a wòrdu duná na e hende? Akinan nos ta ripará e palabra a wòrdu risibí ku entusiasmo. Laga nos imaginá nos mes e persona tabata den iglesia meimei di meimei di nos rumannan i la haña e palabra, la sinti su mes bon, la komprondé e palabra. Pero ora el a bai kas, Na cas la encontra e problemanan di bida, atakenan di Satanas, i la cuminsa tambaleá i la cai for di fe, lubidando e palabranan cu la haña. Awor, dicua esaki ta pasa? Beibel ta splika nos den e parábola akí pasobra e simia no a krea sufisiente rais pa e sigui krese. Ke mester e simia a kai den tera sí, ma rumannan e no a haña chèns di krese rais sufisiente, por tabla krese un tiki rais. Pero esei no tabata sufisiente ku ora slanan di bida a enkontrá e persona aki, ora turbulensianan a kuminsá ta bin riba dje, e ora ei la la kai pa e turbulensia, la lubidá tur loke ku el a haña, tur loke ku el a risibí, anto la bai bèk den mundu. Esaki ta nifiká rumannan, ta bisai ora nos trese e palabra, nos tin ku realisá for hasi enenan ta yòn den Kristu ku nos tin ku sigui enkurashá e persona, e ruman ku ta resien kombertí, pa asina e dun'é e oportunidat pa e por krese. pa asina dun'é oportunidat pa e simia por haña reis mas fuerte pa ora e enkontrá e turbulensianan di mundu pa e keda pará firme. Laga nos bai wak den versíkulo shete, esaki ta Mateonan diestres, versíkulo shete. Esaki ta papia di e simia atrobe E ta bisa, I otronan, otro simianan, a kai meimei di mata di sumpiña, i e matanan di sumpiña a krese i a hoga nan. Aki, rumannan, ora nos bai den e profundo di e Palabra, por daña ku e persona ki a tende e Palabra, la kompronde e Palabra, Pero awor e tin ku hasi un eskoho, paso e sa e palabra, pero e ta mará na mundu tambe. Kiman e tin ku hasi un eskoho ku e ta entregá su bida na Señor òf e ta keda ku e bida di mundu? Rumannan, akinan mi ke kòrda boso riba e historia di Nikodemes. Caminda Nicodemius ta bisa um, Hesu, Jesus, um, con mi ta alcansa e reino di Dios? Anto Jesus ta bise, di berdad, di berdad mi ta bisabo, cu bo tin cu nace di nobo, pa bo por drenta e reino di Dios. Pues, bo tin ku sakrifiká i bo tin ku aseptá sierto kosnan si bo ke drenta e Reino di Dios, si bo ke sigui Kristu. Meskos ku e apòstelnan tambe, ora JesuCristu a bai buska nan, Jesus a bisa nan ku, Entregá tur kos i sigui mi. Mi ta bisa boso un otro ehèmpel. di e hende, e hende riku ku a bai seka Hesus i a bisa Hesus, Wak, mi a hasi tur kos kaba. Kiko mas mi mester hasi pa mi por drenta e Reino di Dios? I Hesus a bis'é, Bai bo kas i duna tur bo kosnan na hende. Anto e ora i bini bèk i e ora i bo por sigui mi. Anto einan e hende riku a realisá unda su kurason ta, el a ripará ku e tin ku hasi un eskoho entre sigui Kristu i entregá su kosnan di mundu. Anto e no tabata kla. Anto esei nos ta ripará ora nos wak den shete kaminda ku E su e e simia a kai meimei di su mpiña nan, pero despues e mata di su mpiña a krese i a hoga nan. Dikon? Pasobra e persona a kis e parti di mundu pasobra e no tabata kla pa sigui Hesukristu. Pasobra sigui JesuCristu ke men di entregá tur e kosnan di mundu i sigui i sigui Cristu. Am, ora nos wak na e versíkulo dies tres, versíkulo ocho, am, eina nos ta ripará, nos ta bisa, ta bisa, i e otro simianan a kai den bon tera. I a duna kosecha. Algun a duna shen, algun a duna sesenta i algun trinta bes mas tantu. Aki na rumannan nos ta ripará ku e palabra ku nos a duna, el a yega e hende a komprondé e palabra I hende sa ku e ta tin ku hasi un eskoho entre kosnan di mundu i kosnan selestial, i la kis pa e kosnan selestial, e kosnan di Dios. Anto, kiko ta e konsekuensia? Ku dado momentu, ora e palabra a yega ku el a asept'é, e persona aki a kuminsá duna fruta. Aki nan Hesus ta bisa, E simia a kai den tera i a duna kosecha. Es desir, e hende a risibí e palabra i a kuminsá aktua i a kuminsá hasi kosnan konforme Dios su propósito, e propósito ku Dios tin p'e. Ke men el a kuminsá duna fruta. Anto, algun a duna shen, algun a duna sesenta, keme nan tur kos a wòrdu multipliká. Anto, esei ta kaminda e palabra mester yega. Awor, un kos mi ke bisa rumannan, ku hopi bia e palabra ku nos tin, ku nos sa, pasobra nos sa ki Dios a hasi pa nos. Nos tin un tèstimonio kon Dios a obra den nos bida. Anto e tèstimonio ei ta e simia ku nos tin bai planta den kurason di e otro hende. Anto nos tin ku hasié, pero Ora nos hiba e simia, Beibel ta bisa nos, nos tin ku hiba e palabra, hiba e bon notisia, papia di Señor, papia kiko Señor a hasi pa bo. Esei bo mester hasi. Bo no mester wòri kiko e resultado ta, pasobra manera nos a wak aki, tin bia e palabra ta kai, e palabra no ta den e oido, Awor, bo por rabia como hende, bo por rabia cu e hende, pero si e palabra no a cay den e tera fértil, abo no por haci nada. Sasi, rumannan, mi ke encurashá bo cu sigui hib'é e palabra. Tin bia e palabra ta cay manera e parábula aki ta bisa, e ta cay riba tera duro, para ta bay cuné, kib'é no tin resultado. Tin bia e ta kai, pero e ta haña un tiki resultado, pero n'e momentu ei nos mester duna mas enkurashamentu, a sigui a trese e palabra pa asina e por haña tera fertil. Kiman lokual mi ke enkurashá rumannan awe nochi ta ku sigui hiba e palabra. Tin bia e palabra no ta haña oido, pero no desmayá, no deskurashá. Esei ta nos propósito, nos tin ku sigui hiba e bon notisia ku nos sa ku nos sa kiko esei a nifiká pa nos. Anto nos tin ku sigui Hibé. Umm. Awor, awor nos ta bai na Mateonan dies tres, versíkulo dies ocho te binti tres. Mateonan dies tres, versíkulo dies ocho te binti tres. Akinana, Hesu, Jesus ta duna un splikashon di e parábula Paso su su apòstelnan no a no a komprondé tur no a komprondé e parábula, te asta nan a kuestion'é puntr'é di kon bo ta papia di e parábula. Anto akinan e ta splika nan esei. Laga nos bai den, nos ta kuminsá na diesocho. Hesus ta bisa nan, Boso boso tende anto e parábula di e sembradó? Si un hende tende e palabra di e Reino i no komprondé esaki, e malbado ta bini i ranka loke wòrdu sembrá den su kurason i bai kuné. E malbado ta e Satanas rumannan. Esaki.

Sí. Um, rumannan, nos ta bek. Nos disculpa pa um, e, paso e internet a kaya fo. Anto nos ta bai bek um, den e palabra. Danki pa boso sintonia. Um, mi te bai bek na Mateo nan 13, versículo 18 te 23. Mateonan dies tres versikulo dies ocho te binti tres. Akinan Hesus ta splika e e parábula na e na su apòstelnan. E ta bisa, Boso a tende, boso tende anto e parábula di e sembradó. Si un hende tende e palabra di e Reino i no komprondé esaki, e malbado ta bin i ta ranka loke a wòrdu sembrá den su kurason bai ku ne. Esaki ta esun ku simia a wòrdu sembrá riba dje kantu di kaminda. E hende aki no a komprondé e lokual a wòrdu duná na dje. Binti i esun ku simia wòrdu sembrá riba dje den lugánan yen di piedra ta hende ku ta tende e palabra i mesora ta risibí risibié ku goso. Sinembargo, E no tin rais den su mes, ma e ta e ta temporario, i ora surgi aflikshon òf persekushon pa kousa di e palabra, mesora e ta trompeká. Aki nan mi mi ke para ketu, rumannan, i rekordá boso ku nos tambe komo kristian nos ta pasando tin biaha den kosnan difísil. Anto, pero, no deskurashá ni desmayá. P'esei nos ta bai bèk den e Palabra, pasobra e Palabra ta esun ku ta enkurashá nos. Ora nos ta wòrdu ataká, semper rekurí bèk na bo Palabra, kaminda bo ta haña e fortalesa, pasobra Dios ta bisa ku e ta nos eskudo i e ta nos guia. Su Spiritu Santu dison cu ta guia nos. P'esey, rumannan, semper bai bek den bo Bijbel i lesa e Palabra di Dios cu ta duna bo e encurashamentu pa bo sigui padilanti. No desmaya. Nos ta sigui cu versiculo binti dos, Mateonan diestres, versiculo binti dos, I esun cu simia a wordo sembrá riba dje Meimei di mata di sumpiña ta e hende ku ta tende e palabra i e preokupashonnan di e mundu aki i e engaño di e rikesa ta hoga e palabra i e ta keda sin duna fruta. Aki na Rumana nos ta mira ku e hende a komprondé e palabra, pero e eshoho tin ku wòrdu hasí. Pasobra e hende ki ta biba den e mundu i awor aki e ta hañ'é konfrontá ku e tin ku hasi un eskoho di e mundu spiritual òf e mundu material, anto su eskoho ta bai pa e mundu material. Anto, e ora e ta keda e no ta risibí e palabra i e no ta risibí Kristu Hesus den su kurason. Laga nos bai na versíkulo binti tres, Ma esun ku simia wòrdu sembrá riba dje den bon tera, ta e hende ku ta tende e palabra i e ta komprondé, ku di bèrdat ta duna fruta tambe i ta produsí, algun shen bes, otro sesenta i otro trinta bes mas tantu. Esaki rumannan ta e hende ku a komprondé e palabra i ku a tene e palabra duru i ku a ku ta biba e palabra, pasobra Beibel ta siña nos ku ora nos tende e palabra so, esei no ta sufisiente, pasobra e akshon ta konta. Ora bo tende e palabra, bo mester buta e palabra den akshon. I esei ta duna fruta, i esei ta produsí goso serka nos. P'esei, rumannan, semper laga e palabra, ora bo skucha e palabra, bo ta e palabra den akshon. Anto e akshon ta e kos kaminda ku hendenan rondó di bo ta bai wak ku tin algu diferente ku abo. Anto e ora nan ta bin puntra bo. Mi ta bai bèk atrobe rumannan, kòrda ku Nikodemius, ora nos lesa e kapitulo ei, Nikodemius ta aserká Hesukristu den anochi. Awor Nikodemius ta un fariseo. E sa di lei, e ta e ta bon studiá, pero e ta ripará ku tin algu na Hesus ku ta diferente, anto ku e ke sa. Anto p'esei pa hendenan no wak e, la tuma e kurashi aserká Hesus den anochi. Anto asina tambe rumannan, dor di bo akshonnan, si bo akshonnan ta konforme e palabra di Dios, hendenan lo aserká bo i puntrá bo kiko bo tin. Anto e ora ei lo bo por bisa nan kiko JesuCristu a hasi pa bo, kiko Dios a hasi pa bo. E ora ei bo por tèstifiká ku nan. P'esei semper rumannan Laga bo akshon ta lokual ku ta ku ta guia bo. No skucha e palabra so, pero buska no skucha e palabra so, pero buta e palabra den akshon. I abo i ami nos mester ta e sembradó di e palabra. pa asina mas hende por wòrdu sarbá, pa asina mas hende por ser ser a konosí ku e Reino di Dios. Rumannan, mi ke gradisí boso pa boso sintonia i laga e Palabra di Dios Penetrá den boso kurason i laga e palabra di Dios esun ku ta guia boso. Rumannan, Dios bendishoná bo i laga nos sera den orashon. Señor Dios, mi ta yama bo danki pa bo palabra. Mi ta yama bo danki tambe, Señor, pa e rumannan, e hendenan ku a skucha. i tambe esunnan ku lo sigui e ripitishon di e palabra. Abo bendishoná nan kaminda nan ta, Señor. Mi ta gradisiu pa bo palabra i laga bo bendishon ta ku nos tur. Laga bo presensia, Señor, kompañá nos. Laga bo Spiritu Santu, Señor, esun ku ta guia nos unda ku nos bai. Señor Dios, mi ta yamá bo danki.